Dach chi'n clywed ni rwan? Dach chi'n clywed i? O, diolch yn fawr. Dwi'n wedi gweld chi'n blynyddoedd, oeddech chi'n canu fendigedig. Mae chi well na Glanaethwy a Britain's Got Talent. Lle o bleddyn, dach chi wedi cael brecwast? Do. Da iawn. Elin a Lili, dach chi wedi cael eich cereal? Lily Jane, ti di llaeth y ddannedd? Ne. O, oh, Gwen Eira, be ges di frecwast? O, dim byd, wel, be mae mam di gael? Helo, Gwydion. Wabo, mae dy wallt yn smart, Gwydion. Helo, Adyd. Helo. Helo. Erin, Lili, Erin Lili ag Awel, o, oh, da chi'n smart yn eich pig. da chi'n smart ofnadwy. A Bex Hardy Gruffydd, a Lo... O, oh, rar gomawr, da chi gyd wedi troi allan. O, oh, pwy sy'n eisiau gofyn cwestiwn i fi ddechrau? Os yna rhywun am ofyn cwestiwn i fi? Ie, yeah, all right, Gweneira, y gwestiwn di oedd, sut deimlad ydi o i fod yn mynd â anrhegion i bawb? Wel, dwi ddim yn mynd i bob man. Mae gen i helpers, de. Mae gen i helpers yn Gogledd Cymru. Mae gen i rei hefyd yn Gwlad yr Ia. O, dyna le oed, paid â mynd i Wlad yr Ia, wir mae'n ofnadwy na. Dwi wrth fy modd yn Awstralia, Achos yn Awstralia, dwi'n cael parcio fy sledge de yn unrhyw le. Dyna fy nghof wlad i, Awstralia. Wedyn, dwi wedi bod yn Africa, ac o'n i'n Africa de, a dyma fi allan o'r sledge, a fi'n plygu lawr, a dyma rhyw rhino yn pwnio fi'n ymhen ôl. Mae'n ofnadwy, ddim yn mynd eto. Ac oedd Awstralia i fi bobs a Caernarfon wrth gwrs. A lle dwi'n parcio yn Caernarfon ydy yn yr Oval, lle mae peldroed. Pwy sy'n mynd i weld Caernarfon yn chwarae? Rhywun? Gwen Eira, ti eisiau dweud rhywbeth, Gwen? Dwi wedi bod yn y cae. Sut deimlad oedd o? Da.
O'ch ti'n gweiddi?
Ges di'r sausage rolls yn o'r pork pies? Na. O, mae nhw wedi stopio fi fyd. Chos gen i bimp sausage roll flwyddyn dwytha de, ac o'n i'n ffitio mewn i'r sledge. o, fi wedi gweld. A lle mae'r sausage rolls gora? Yn siop cwstad yn Gynarfon. O, maen nhw'n fendigedig. Rhywbeth arall gwen, Eira?
Na. Reit, wyt ti wedi bod yn Australia?
Do.
O, waw! Wel, dyna ni. Ydy hi'n wlad braf? Yndi.
Mae hi yn wlad fendigedig, a mae'n gynnes yno. Yr unig beth ydy bod y kangaroos yn trio, maen nhw'n cicio'r ceirw, achos maen nhw'n jealous o'r ceirw. A well gen i geirw na kangaroos, de. Ond y bocsio yn cicio, berig bywyd. Dinel, mae Gwen yn mynd, pwy'r as gyda ni, dinel yn y tŷ? Dyma'n Gwen Eira, ie?
Mae Nel yn y tŷ a mae hi rhy fawr iddo wedi siarad o Sean Corn, dwi'n meddwl. Dwi dall yn iawn, mae Nel yn, yn top shop ac yn dydi ac yn uh, gwneud i gwallt. Ynddi, yn union, ynddi. Ynddi tad. Beth am uh, Lily Thwaite? Lle mae Lily a Erin? Mae Lily a Erin ydy, ydy gofyn, ydy'r ceirw yn hapus, ie? Yeah? Ie? Yeah? Ie? Yeah? Mae'r ceirw yn hapus iawn. Maen nhw'n cael parcio yn Fron Goch, tyddyn sacha ger y Pwllheli. Maen nhw'n cael mynd i ffermydd, ac o, oh, maen nhw'n rhi bodd mynd i ffermydd. Maen nhw'n cael silage o fanno, a tatws a moron. Ac, ydych chi'n bod wedi enw ngheirw fi? Rudolf, No, Ned, a mae gen i ferchaid hefyd. Lisi a Nel.
Mae'n mynd trwy gyda. Be? Be ydych chi ddeud? Erin Lili a Gawel, be ydych chi ddeud? Da chi'n hoffi Ceirw?
Faint o ceirw gen y ti? Wel, mae gen i ddau yn Gynarfon, dau yn Pwllheli, dwi'n gorfod symud nhw o gwmpas lle maen nhw'n blino de. Mae gen i'r un Dolgella, mae gen i'r un yn Llanidloes, reit i lawr i gair dydd, a mae hyn i siarad Cymraeg. Mae gen i'r un Lloegr fel Bolton a Manchester, a maen nhw'n siarad Saesneg. A mae gen i'r un Australia sy'n siarad Hello, by cover, a, a, a maen nhw'n siarad yn arbennig de. Cwestiwn arall? Sorry.
Sut um, mae ceir yn fflio? Wel, beth nhw'n fflio, de, ydy, maen nhw'n cael llan bol o sprouts, de, a maen nhw'n mynd efo, efo air, air power wedyn. Neu wedyn, da ni prynu lot, lot o batris gryf o styrmat a gosod heini ar eu cyrn nhw. reit? A hefyd maen nhw'n... dyn- ma' 'na ma' 'na jets propelled efo'r sprouts. Cwestiwn arall? Na.
O, na. Be, be da chi eisiau dolyg? Um, dwi jyst eisiau... Um, na, uh, pengwesa. Ti'n mwyn gwybod?

Wyt ti? Oes. Wel, mae hynny'n brin, Lenny, a ti'n gwybod be? Mae'n hen bobl ddrwg o gwmpas o'r enw Amazon. Mae hynny wedi dwy'n nhw i gyd. Mae hynny wedi am... Rhai mawr. Ond mae gael rhai mawr i chdi. Mae yna rei yn Sir Fôn. Ti'n mynd i Sir Fôn weithiau? Na fo, mi dria gar i ati Sir y Fôn. Mae yna rei yn geirwen yn Sir Fôn. Peth da. Ei, diolch yn fawr chi am siarad i fi. Dyma Owain Iago Williams. Di Owain yma? Codi llaw Owain? Di o'ma? Na chdi? O reit, a Lily Jane. Reit, beth ydy'r gwestiwn di? Um, sut mae Sean Corn yn gwneud i wallt, ia? Ti'n glwad i Lily? Wyt ti? Lle mae Sean Corn yn gwneud i wallt? Dwi'n mynd at Jason Parry, Magic Cutters. tair gwaith y flwyddyn. A mae'n torri chydig bach, de, dim gormod. Ond mae, mae uh, Mrs Sean Corn, Shani, Shani Corn, yn gwneud yn rhwy'n ni ac yn gwneud y cefn y gwallt. Reit, pwy sy'n gwneud y wallt i, Lili?

Reit. O, gna di'n siwr. A be wyt ti di ofyn am anreg? Pa anreg wyt ti di ofyn? Um, y sgwta fel mae Erin hefo, ond yn glas hefo olwyl, olwyn um, sy'n glywio yn dark. O, oh, ffantastig. Ei, mae heini, dwi wedi gweld rhai o heini, Coed Helen. Mae yna le scooters dan Coed Helen, does? Da ni angen mynd i siop yna, mam. Ia? Yeah? Mae'n dre gael hwnnw i chdi. Ah. A wedyn, ei, mae yna le sgwters dan Pwllheli. Lili? Ie.
Yeah.
Eh? Ie. Yeah. Beth am y corachod? Be, be, be wyt ti ymadael iddyn nhw i fita? Hmm. Paid a gadael mince pies. Da ni lecio um, sausage rolls, ferore roche, um, bisgedi ginger ac um, cacan gwstad. Ond mae mince pies yn rhoi gwynt i ni. A da ni sal. Be ti'n glywed Gwenir a ti'n glywed Dwys? Rhywbeth yn ti eisiau ddeud, Lili? Um,
un peth amdano Rangers. Yeah. Pan maen nhw'n bita sprout, ydy nhw'n pwmpio yn wedyn. O, dyn, yn ofnadwy. A pwy sy'n eistedd tu ôl dyn nhw'n y sledge? Y fi. Y fi sy'n cael bob dim. A, a peidiwch ar hyd y sprouts. Be da ni'n neud de, yda ni'n dod tu allan i tŷ ac yn parcio tu allan i tŷ. Da ni'm yn dod i mewn i tŷ rwan. A wedyn, mm. cofiwch ddeud wrth mam a dad a roed y gola i ffwr, mynd i'r gwely yn fuan. Ac, Dim y tanar. Pardon?
Dim y tanar. Na, comawn agos dim eisiau tan, nes i losgi fy mhen ôl, dyna oedd yn clynog. Nes i lawr yn clynog de, ac oedden nhw ddim wedi ffod y tan. Nes i rioed i fyny'r simdda mor sydyn. O ia, Wel, hwyl fawr i chdi, Lili. Diolch yn fawr i chdi. Erin? Diolch i chi.
Erin, o, diolch i chi, a diolch yn fawr y Glen. Erin, Lili a Gawel. Ia, be ti eisiau ofyn? Erin, dwi eisiau gofyn, um,
Wyt ti efo gwrachod?
Ac dim gwrachod de, corachod, corachod, rwdol. Na, na, mae gen i rwdol. Um, mae gen i Dew, Dewi, Robin, Llew, Alice a Mimi. Mae gen i genod hefyd, corachod bach del. Mae nhw yn Abergele rwan yn ffilmio I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Mae nhw bob man. I am lle o bleddu nhw'n. Lle o bleddu yn bore da i chi? Bore da. Bore da.
Gyda chi?
Iawn, diolch. Diolch. Ew, mae'ch gwalltiau chi'n smart bore yma. Pwy sy'n gwneud eich gwalltiau chi? Mam? Dad? Body talk. O, oh, body shock. O, oh, da. Ia, be da chi eisiau ofyn i fi? Dew a bleddydd de. Beth yw'r presanta i chdi? Wel, dau lle dwi'n cael presanta dolyg te. Dwi'n cael rei yn Fron Goch achos dwi'n parcio yn fanno a mae gen nhw rei dros ben. Os ydw dwi'n mynd i'r ffermydd yn Pwllheli ac Llanbedrog a Clynnog a Gwalch rwla gwmpas de, maen nhw'n rhoi bwyd i'r ceirw a dwi'n cael twrci a llond sach a datws i fi, achos ar ôl Dolig ydw i'n cael Dolig. Dwi ddim yn cael Dolig nes bo chi wedi mwynhau o. Cwestiwn da llew o flethyn. Sgennoch chi gwestiwn arall?
Um, na. Be da chi eisiau rhoi di mam? Be mae mam eisiau Dolig?
Dwi ddim yn gwybod. O, oh, cofia di ofyn iddi, mae mam yn dynas bwysig ofnadwy. Paid ag anghofio mam. A ni am Bex Hardy o'n te, ie?
Helo. Dyn ni'n medru clywed chi.

72. Mae'n di doi ti? Uh, mae Enlli'n 5 a yeah. dwi'n 10. Ar gom mawr, diolch yn fawr i chi. Achos dwi'n methu gwneud pethau ond dwi'n lot, dwi wedi mynd yn fwy stiff wan sti, dwi'n methu gwneud pethau, mae'r ma help yn helpu fi de. mae Nedu ac Eric a Lois a Heidi, mae nhw gyd yn helpu, a mae gen i ddigon o helpers, de. Ynde? A rhyw gwestiwn arall? Um, faint, um, faint oed ydy um, Sian Corn? A Sian Corn, de, dwi'n newid hi'n aml.

Gwydion law. Helo, Gwydion.
Gwydion. Mae'n di oed Gwydion bore yma? Mae'n oed y ti? Yn cyd hanner.
Ie, yeah, dwy a hanner, ie. Yeah. O'r gomol. Diolch bore da, mam, sydd â chi? Iawn, diolch. O da, be di, uh, uh, Gwydion, de, gofyn, be di enw'r coracho di a... Wel, mae gen i deio, mae gen i celt, mae gen i llipryn, Mae gen i Lisa, o mae hi'n hogan dda, a Meg, mae hi'n hogan dda, mae hi'n byw jyst o gwmpas Cricieth mae hi'n byw. Mae nhw, dyn nhw'n gyd ddim yn byw yn Cynarfon. Reit? Mae nhw'n gyd yn helpu fi de. Pwy sy'n helpu chdi Gwydion? Pwy sy'n helpu chdi?
Pwy sy'n helpu chdi?
Mam.
Mam, ia. Mam, o, mam, mam yn fendigedig yn tydi. Ti'n dweud diolch? Diolch. No, dwi'n cofio, cofio roedd anreg i mam, a dwi'n cofio fyd. Dwi'n cofio mam yn cael anreg bach da i stol. Beic bach pink, cafodd hi. Beic yeah, Tair Olwyn. Ydych chi'n cofio hwnnw? Dwi yn, mae'n dwbleis iawn oedd o fyd. Oedd yn arbennig yn doedd. A gafo chi roller blades, a gafo chi yr um, Paddington Bear, os dwi'n cofio. O, da chi'n cofio, dda iawn. Mae yeah. hyn i werth, cadwch chi hwnnw rwan, de, achos mae o'n yn werth pres rwan. Ia, yeah, siwr yn neud, diolch yn fawr. O, diolch i chi, mam. Angharad, bore da, sydd o ti? Ti'n glwad di?
Greta sy'n fan hyn, Greta. Dim o Greta sy'n o'n angharad, ydy mam de. Mam di angharad.
O, dwi'n cofio chitha hefyd ys dalw, mae'n na canu yn yr ysgol. O, mam bach i, a da chi'n iawn. Helo Greta, be wyt ti'n yfed? Beth be sy'n y botel, Greta?
Fwtioed. O, ar gofol. A beth ti'n ofyn i fi, Greta? Faint o'r ceirw sy'n dod nos o'n dolyg, ie? Yeah? Wel, faint o'r ceirw sy'n dod nos o'n dolyg, mae yna ddau yn dod efo fi a maen nhw'n mynd i Abadaron. Da ni newid dau yn Abadaron a da ni'n mynd ymdraw i Pwllheli. Da ni'n dod Pwllheli i Cricieth Dau arall yn fanno. Da ni'n dod criciet i Dolgellau. Newid, da ni'n newid bob munud achos maen nhw'n bita'r sprouts ma gan... O, oh, maen nhw'n gwneud ogla ofnadwy. Da chi wedi gweld pan yna oren yn mynd yn yr awyr a gadael y, y, y, y mwg ar ei hôl? Os fiwch chi noson dolyg i weld y mwg sy'n ar ôl y, y ceirw, Ewch chi? Rhywbeth arall ti eisiau dweud, Greta? Pa bresant ti eisiau, Greta? Pa anreg, Greta? Pa bresant ti eisiau?
Oh, well.
O, oh, pa el, oh, well. Pa liw? Pa liw ti eisiau ei gwallt ti? Pa liw ti eisiau?
Pink.
O, oh, mae ma gen i rai o LOL, so ti'n gorau newid, newid i gwallt, ysdi. Um, uh, cos weithiau ti'n cael ei rei pink, mae gen i rei melyn, mae gen i rei um, glas gola, unrhyw beth. Paid â gadael... Be, be ti am adael i mi fita? Be ti'n mynd yn fwy di, Sean Corn? Mynd sausage roll. Ia. Sausage roll. A Ferrero Rocher.
Ferrero Rocher.

Ydych chi wedi rhoi adfyniad y Nadolig mlaen? Wel, do, ond y drwg ydy de, dwi rhoi nhw i fyny a dwi'n mynd yn y sledge, mae'r gwynt yn chwthu nhw i ffwrdd. Dwi wedi rhoi moron i fyny, dwi wedi rhoi, mae gen i babell a mae gen i um, adlen carafan fawr. A dwi, dwi sy'n un byd arall. Da chi wedi rhoi rhywbeth i fyny to? Do.
Be da chi wedi rhoi?
Coeden dolig. O, rargol. Lle gafwch chi'r goeden na?
O ble oedd y goeden? Um, asig rym dywyll me. O'r atig tywyll. O, dwi ofn yma no. Peidiwch am ddillau tywyll na. Dwi'n cofio chi de, flwyddyn dwythau ddyrech chi adael biscuits i fi do. Merch chi adael biscuits, chocolates. Ond os da chi'n gwneud hynny, ydy, gadwch dŵr i mi hefyd, achos mae biscuits, chocolates yn sychu'n yng ngheg i. O, eisiau dŵr efo nhw tro nesaf. Na. Be, be mae ma, be ma mam eisiau dolyg? Be mae mam eisiau?

O, be sgyn ti? Maserati? Un gwyn a un melyn.
Reit, mae gen i un Sean Corn de, mae gen i gar James Bond de, a mae gen i Austin Seven a Mini. Geid yn yr ôl fi gorffan efo nhw. Os rhywun arall sy'n gofyn, a heibio ta, Gwen Eira, ti eisiau gofyn y bath? Gwen Eira? Dim diolch.
O reit, a cofia adael chydig bach o dyrci fi tu allan efo dŵr. Tyrci a dŵr. Lili Jen, be da chi ddeud? Dwi'n dechrau chwarae. Ddim yn clywach di, yn miwt. Yn miwt.
Dwi di roed rhywbeth yn y chat. Be, do? Do. Be da chi, Lynn, Bydd eich di roi? Ie. A Lily Chen sy'n yma. Os yw rhywun arall eisiau gofyn rhywbeth i fi? Chos, ia, ia, Erin, Lily a Gawel, beth ydych chi eisiau ofyn? Dwi eisiau ofyn, dwi yn mynd i deud ta ta wan. Dyda fe? Mae eisiau deud ta ta. Mae eisiau deud ta ta. O, gobeithio gywch chi gynio dysil hyfryd. Ia? Reit, a uh, mae rhywun i fyny, Lowri Gwyn, codi llaw, beth ydych chi eisiau ddeud? Beth ydych chi eisiau ofyn? Lle mae corachod ti'n byw? O, mae, o, dwi wedi dweud, mae gen i rei yn Pwllheli. O, maen nhw'n Pwllheli ac yn Cricieth, yn Llanystumdwy, Um, a gyn i'r ein Sir Fôn yn byw Marys, Rhos Bodrial, Llan Rhyg, uh, Maes Incla, mae gen i ddwy Maes Incla, Nelly a, ac uh, Sally sy'n Maes Incla. A da ni'n gweithio bob nos, maen nhw'n cymryd brec bach rhwng bob nos, de. Oh. Reit? Iawn, hapus?
Da chi di mwynhau eto? Da ni heb di prynu coeden dolyg cyn i eto yn nath ofalu. O, gwranda. Hei, dwi'n teibio... Um, ti'n glywed i, Lily Jane? Ynddo.
Mae, mi dwi'n teibio coedwig yn Sir Fôn pnawn dy Mercher de yn berffro. Os gwelai'r ei sbar, roi nhw ar y sledge a'n ei gwllwn nhw'r ar gefn. Alright? Yna. A gwllwn nhw'r ar gefn. Yna disaster ar y to. Na, na, na i ddim licio'r to. Na, mae gen i goed neis yn Sir Fôn yn berffro, de, a wedyn fydda i wedi gwllwn nhw'r argefn. Reit? Oce. Okay.
Paid o deud wrth neb. Iawn.
Secret.
Iawn.
O, oh, diolch yn fawr. Llew a bleddyn. Pob lwc efo'ch gwalltia. Reit? Cofiwch chi rwan de, hei, neb i sbecian os o'n dolyg, ne dwi ddim yn dod, dwi ddim yn dod, dim sbecian.
Diolch.
Diolch. Weli cynnar, ac ei, cofiwch oedd y glen efo mam a dad.

Tydde, diolch Sian Corn. Diolch. Diolch.
Diolch. Diolch. Os yna rhywun heb siarad cyn fi fynd, dwi eisiau mynd i Sir Fôn pnawn, mae dwi'n Sir Fôn erbyn un o gloch. Dwi'n mm. eisiau dweud rhywbeth. Canwch chi waith eto. Dwi'n dechrau gweithio yn ei galad, Sian Corn. O, na i ddim, da chi'n abo fi, na i ddim. Dim perig. Oh. Da ni am drio canu eto, da ni'n cael traffodd canu fo'n gilydd, da ni, Sian Corn, ar y sŵm yma.